Nuvagi s taqbaylit tettaweḍ ɣur-wen ɣef lmuja talmas n Radio Monte Carlo. Taẓalit d nnefs n ṛṛuḥ i lmumen yebɣan ad yidir tudert Ṛebbi. Nesselxir fell-awen ayetmaten di setma deg lmasiḥ. Iḍ agi ad nkemmel lehḍur ɣef taẓallit ay ttẓallan wid itebɛen Sidna Ɛisa. Isnet ayetmaten di setma nettẓalla fell-awen dinna deg tmurt. Kul ṣṣbeḥ akken ara ṭalbeɣ i Ṛebbi tazmert i iman-iw ad lḥuɣ ass kamel di tazmert d lebɣi-nnes. Ttẓallaɣ fell-awen deg tudrin d temdinin n tmura anda tellam. Ṭalbeɣ-as ad ken-isseǧhed, ad ken-ijmeɛ d ṣṣadeqiyin yettarran lɛaḍima i yisem n Ssid-nwen Lmasiḥ. Wid ay ssneɣ ttẓallaɣ fell-awen s ismawen-nwen. Llan aṭas deg-wen ur ssineɣ ara, lameɛna Ṛebbi yessen-iken, iqebbel ddeɛwa-inu fell-awen akk. Wissen ma tjerrbem kunwi tẓallan f udem n Lmasiḥ, akken mi ara tẓallem dima ad iḍru kra neɣ kra ara ken-iḥermen deg wayagi. ad bdun ad ɛagḍen arrac ad d-yas ubeẓṭawi neɣ yiwen nniḍen ɣer tewwurt nwen ad ken-ilaɛi ad yili lḥess ameqran gar lǧiran neɣ ad tebdum ad txemmimen ɣef lxedma i ken-ittraǧun ass-nni neɣ ɣef ayen ara d-aɣem deg ssuq dɣa tettum taẓallit nwen s zzyada ixemmimen-nni ittalin deg ulawen nwen. Jerbeɣ ayagi nekk kull ass akken ara bduɣ taẓallit-iw. Cciṭan ur yebɣa ara ad yesɛu lmumen lmɛacra-agi d Ṛebbi, imi yessen taẓallit tesseǧhed lmumen ad iddu deg ubrid luqam. Awal n Ṛebbi inehhu-yaɣ ad nɛaṣu Iblis dɣa ad yerwel mebɛid fell-nneɣ. Iḍ-agi ad nmeyyez acu i izemren deg ufus n Cciṭan, tikwal deg ufus-nneɣ, acu i izemren ad aɣ-iḥarem ad nẓall kul ass s ṛṛuḥ law d tidet. akken ara nmeyyez leṣlaḥ-agi n cciṭan ad iḥbes lemɛacara-nneɣ d Ṛebbi, ad nezmer imiren ad nɛass iman-nneɣ, ad nerfed lḥerǧ n Ṛebbi akk, i wakken ara nezmer ad nṣeḥḥi deg yir wass. Mi ara neɣleb kulci, ad nbedd s lǧehd. Lektub n Huneɣ, ad nẓall mkul lweqt s ṛṛuḥ, si mkul ṣṣifa n tẓila d waḥellel, alaxaṭer mačči ɣef lǧetta d idammen i yella umenɣi-nneɣ,

Win yettdɛun Ṛebbi ad yeṛju imiren ɣur-s lǧawab i tizila-ines. Lameɛna Ṛebbi ur aɣ-d-ittak ara dima ayen nessuter ɣur-s, tikwal ayen nessuter mačči lxir-nneɣ. Acu ara yexdem aqcic isutren i baba-s kra n lbaṛud ma ur as-ittak ara? Aqcic-nni yezmer ad yexdem yiwet lḥaǧa gar sin, ad iččeḥ, ad iɛeggeḍ, ad yergem baba-s, ɣas i ɣerzat ur ittemlɛiw ara yid-s, neɣ ma yella d aɛeqli, aqcic-nni ad iqabel lebɣi n baba-s yessnen axir-as, ad isusem, s lefraḥ ad itbeɛ abrid-is. Aytmaten d yessetma nukni yelhan d arraw n Rebbi, nezmer ula d nukni ad neṭṭef yiwen deg sin iberdan-agi, yeɛni ad neččeḥ ma ur aɣ-d-ittak ara Rebbi lebɣi-nneɣ, Neɣ ad neqbel s wanuz lebɣi-ines, ad t-netbeɛ s lefraḥ. Win iččaḥen ɣef Rebbi, ijmeɛ aterẓeg deg wul-is, ur izmir ara ad iqreb ɣur Baba-s ilan deg igenwan s lefraḥ d laman. Tikwal Rebbi ittaǧǧa deg ubrid lmumen kra neɣ kra i t-ineǧǧɛen iwakken di leɛtab-is ad iḥfeḍ ttukkla ɣef Rebbi. Ad yeḥfeḍ ad idewɛa s lefraḥ i lebɣi-ines. Ma yennufeq ɣef ayen i s-d-iceggeɛ Rebbi ara t-yenǧɛen, ayagi yezmer ad t-ifreq d ssid-is, ad s-ikkes lefraḥ. Ma iqabel lebɣi n Rebbi, baba-s, anezgum-nni, lehlak, nni neɣ fiḥel d acu-t, yezmer ad yuɣal fell-as d lbaraka. Sidna Bulus yellan d rrasel n Sidna Ɛisa yufa ayagi. Ataya wayen i aɣ-d-issefhem deg kra imeslayen yettwaketben sɣur-s, i nefɛa-nneɣ armi d ass-agi. Yenna-d, i wakken ur ttuseɛlayeɣ ara bezzaf, ittunefk-iyi-d yiwen umɣuz i yenǧɛen, yiwen lmelk n cciṭan i yettbeqqisen i wakken ur ttusaɛlayeɣ ara bezzaf. Ɣef ayagi ssutreɣ s Sidi Dina tlata iberdan ad t-ibɛat fell-i. Lameɛna Sidi yenna-yi-d niɛama-inu tekfa-yak, alaxaṭer tazmert-iw tettwakemmel di lqella n laman d lǧehd-ik. Ɣef ayagi Dina Bulus ad ferḥeɣ akteṛ s lebɣi di lqella n lǧehd-iw Iwakken ad tezdeɣ deg-i tazmert n Lmasiḥ. Daymi ferḥeɣ, imi ulwaɣ akkagni di cceddat, ɣef ddemma n rregmat, di tewɛarin, deg uqehhar, ɣef udem n Lmasiḥ. Alxaṭer deg lweqt-agi mi ulwaɣ, mi ur ǧehdeɣ ara, ttafeɣ tazmert di lǧehd n Lmasiḥ mi yi-d-yenna, Nniɛama-inu tekfa-ak. aytmaten yud i setma drus-agi ṛebbi yefka-yi-d lehlak i yenǧeɛen deg yiwet tiṭ yekksen iẓri deg tiṭ-nni amezwaru ṭṭalbeɣ i ṛebbi ay di d-ikkes lehlak-nni iwakken ara waliɣ mliḥ i lxedma i d-ifka ad xedmeɣ fell-as Akken i ẓullaɣ i xmesṭac n yum, imiren yuggas Rebbi iǧaweb-iyi-d seg wawal-is, akken i t-qqareɣ yun ṣṣbeḥ. Amezwaru yefka-yi-d awal-agi, ur tessineḍ ara acu t-talbeḍ. Imeslay, ameslay wis sin i yi-d-yefka d wa. Ṛebbi ifka-yas lebɣi-ines, lameɛna iceggeɛ-as daɛɛa f gul-is. Fehmeɣ deg imeslayen-agi lǧawab Ṛebbi i taẓallit-iw, ad ḥluɣ. Fehmeɣ ibɣa ad ikkemmel fell-i imeslayen i d-ifka i Bulus zik mi s-ifka umɣuz-nni i t-ineǧǧɛen. Fehmeɣ iqqar-iyi-d Sidi-w, Ǧǧiɣ-am lehlak-agi d umɣuz i kem-ineǧǧɛen, iwakken ad tafeḍ nniɛama-inu Tekfa-yam, imi tazmert-iw tettwakemmel di lqella lǧehd-im. Akken tettekleḍ fell-i, ad tzemreḍ ad teḥkuḍ i wiyeḍ akken tazmert n Rebbi tekfa-yam, asen ikfu ula i nutni. Tura ay atmaten-iw d isetma-w, Ur ṭalbeɣ ara i Ṛebbi ad iyi-sseḥlu. Qebleɣ lebɣi-ines fell-i, ṭalbeɣ-as tazmert ad t-ṣebreɣ di lehlak-agi, i wakken deg wayagi ad rreɣ lɛaḍima i Sidi u Lmasiḥ. Ma d lebɣi-ines si ɣer zdat ad iyi-sseḥlu, lḥemdullah. Ma yella xaṭi, ssneɣ, ad iyi-d-yefk nniɛama d tazmert kul ass. Ad yettwaxdem lebɣi-ines deg-i. Win inuffqen ɣef lebɣi i Rebbi fell-as, ad yesɛu imiren deg wul-is terẓeg ara t-iferqen s Ssid-is, akkenni ur yezmir ara ad yesɛu lmɛacra ikemlen yid-s kul ass di taẓalit. Ǧǧiɣ iman-iw ɣur-k.

Daymi qqaren-aɣ-d lektub, ma tqerbeḍ ɣer Rebbi dɣa tmektiḍ di ccuhn-ik a gma-k, ruḥ qbel ad tefruḍ yid-s dɣa uɣal-d mi yeṣfa wul-ik. Imiren ad tzemreḍ ad tṭalbeḍ i Rebbi ad k-yeɛfu ddnubat-ik akken tessmaḥeḍ i wid i k-yettalasen. Lektub qqaren diɣen, Ma yella wamek s wayen iwumi i tzemrem, tili-t i lɛafya kunwi d medden akk. Ihi, Uqbel ara nebdu ad nawi a Ṛebbi lmeḥwaǧat-nneɣ di taẓalit, ilzem-aɣ ad neẓẓal, akken ixdem Sidna Dawed mi d-inna, Senqed-iyi a Ṛebbi, i sin ul-iw, jerreb-iyi, i sin axemmim-iw, muqel ma ma tebɛeɣ abrid n dir, awi-yi deg ubrid n dayem. Lemmer illa deg wul-iw kra lbaṭel, tili ur iqebbel ara Ṛebbi.

Ma nebɣa ad ndum di taẓalit, ad nerbeḥ ɣef lmɛacra-nneɣ d Ṛebbi Baba-tneɣ, yessefk ad namen nezmer i wayagi. Aṭas medden ur ttdummun ara di taẓalit alaxaṭer ḥesben ur sinen ara ad ẓallen, ḥesben Ṛebbi ur ten-isliw ara. Ihi amezwaru, mmekti-d imeslayen n Bulus mi d-yenna, Zemreɣ i kulci s tazmert win i yi-sseǧehden. Amen tzemreḍ ad tdumeḍ di taẓalit. Imir-nni yessefk ad tamneḍ i yettesla-ak Rebbi, ad tqebleḍ ulama ur k-ittak ara dima ayen tebɣiḍ, ittak-ak ayen ilan d lxir fell-ak, ad terjuḍ lǧawab-is, akken teqqareḍ lektub kul ass zdat-s. Nekkini ttafeɣ axir-iyi ad ẓẓaleɣ ṣṣbeḥ mi d-kkreɣ n yiḍes, alaxaṭer lweqt-nni ur ɛyiɣ ara, zemreɣ ad as-iniɣ i Rebbi ayen ilan deg wul-iw, imi ixemmimen-iw ur ččuren ara s lbiɛa u ccreɛ n wass. Ttɣimeɣ diɣen cwiya, deg yiḍ, ttawiɣ i Rebbi ayen xedmeɣ ass-nni, ṭalbeɣ-as ad iyi-iɛfu deg wayen ḍelmeɣ, dɣa zemreɣ ad ṭṭseɣ di lehna s wul yeṣfan. Aytmaten d isetma, ncalla ayen i awen-ḥkiɣ ccehṛ-agi ad ken-iɛawen ad tqerbem ɣer Rebbi, ad teddum yid-s di lemɛacṛa n tẓallit. Wid i sɛan sin Ɛisa d ameslak-nsen, sɛan diɣen Ṛṛuḥ Lqudus deg wulawen-nsen. Lweqt mi ur nessin ara amek ara nessuter di tizilan-nneɣ, Ṛuḥ s yiman-is iccufeɛ deg-neɣ. Yyaw ihi, s imeslayen n Bulus, ad nettu leḥwayeǧ yellan ɣer deffir, ad nettmal ɣer tid yellan ɣer zdat, ad nazzel ɣer talast, ɣer ukafi n usiwel i genni Ṛebbi deg Ɛisa Lmasiḥ. Ad wen-ibarek Ṛebbi, ad ken-iɛawen deg wayagi, ad tkemmlem yir kul lebɣi-ines deg-wen, fell-awen.

Nubat-agi i snat ttawḍent ɣur-wen ɣef lmuja talmast 205 lmitrat n Radio Monte Carlo. Awen ibarek Rebbi ay tmaten di setma deg lmasiḥ ad kun iẓewwer ad kun isseǧhed ddurt-agi.